Çor welatiyên Kurd ji gundê Be'dîno li ser rêbendekê girtin. Di vê derbarê de, Malpera Rawanga Sûrî ya Mafên Mirovan belav kir ku di siyî meha Tebaxê de, rêbendeko şurta eskerî li Efrînê çor welatiyên Kurd bi tohmeto xizmeto leşkerî di gel rêveberiyê xwe ser a berê girtin. Jêdero Bûrî her weha xuya kir ku mebest ji girtina wan kesan standina pere û fîdyoyên malî ye. Lewre jî daxwaz ji xwediyên wan kirin ku hezar û pênc sed lîreyên tirkî bidin. Do ku wan berdin. Di vê derbarê de, kesek ji girtiyan piştî pêdana fîdaya malî hate berdan, lê her sê kesên din hîn girtî ne. Ji aliyeke din de di hefteya borî de li roja Înê, Milîsên Ehrar El Şerqîyê agir bi daristanên derdora gundê Xalta yê bi ser Cindirêsê ve xistin. Li encamê dora sê hektar ji daristanan hate şewitandin. Tê zanîn ku gelek caran mîlîsên çekdar li Efrînê êgir bi daristanên herêmê dixin, bi mebesta birîn û firûtana wan e. Li herêma Der'a el-Beled li başûrê Sûriyê yekeyên hêzên artêşa rejîma Sûriyê derbasî wê deverê bû Bo berê di bin destê hêzên dejber de bû. Li gorî dîmenan aleyên rejîma Sûriyê û yên Rûsya li ser avahiyên hatibûn rûxandin xuya dikirin. Tê zanîn ku berî du rojan bi dehan ji çekdarên berên li dijî rejîmê şer dikirin, çekên xwe radestî hêzên rejîma Sûriyê kirin. Di navendeke lêborînê de li bajarê Der'a hat dîtin ku bi dehan ji çekdaran çekên xwe radestî wê navendê dikin. Wan çekên pêk anîbûn ji kilaşînkov, bombe, RBG û moşekên dijî tankan. Di vê derbarê de, bi navgîniya Rûsya danûstendinên rejîma Sûriyê û hêzên çekdar yên dijber çend hefteyan dirêj kir û di dawiyê de rêkeftinek di navbera herdu aliyan de hat kirin. Li gor vê rêkeftinê, hêzên rejîma Sûriyê lêborîn ji çekdaran kir, bi mercê ku hemû kes çekên xwe radestî rejîmê bikin. Cayê gotinê ye ku rejîma Sûriyê bêtirî du mehan bajarê Der'a dorpêç kiribû û di dawiyê de her du alî gihiştin rêkeftinekê. Li Kabûl paytexta Efxanistanê dîmenên aleya Talîbanê li ser dîwarê balûzxaneya Amerîkî hatin dîtin. Di vê derbarê de kesekî Efxanî ku aleyên Talîbanê difiroşe xuya kir ku wî berê aleyên niştîmanî yên Efxanî difirotin. Lê piştî hatina Talîbanê û ragihandina mêrnêşîna Efxanistan ya Îslamî niha ew van aleyan difiroşin. Roja Sêşemê li Efxanistanê hikûmeta demekî hate damezerandin û navê welêtkirin mêrnîşîna Efxanistan ya Îslamî, Di vê derbarê de Zebîhullah Mûcahîd peyvdarê bi navê Talîbanê de konfranseke rojnamevanî di damezerandina hikûmeteke nû li Efxanistanê ragihand. Di vê konfransê de Mûcahîd navê sî û sê berbijêran ragihand bi mebesta rêpebebirina fermangehên hikûmetê li Efxanistanê. Tê zanîn ku di kabîna nû ya hikûmeta Talîbanê de Mele Mihemed Hesen Ixwend bûye Serokê Wezîran, Sîracedîn Heqanî Wezîrê Navxwe, Mewlewî Mihemed Yeqûb Mûcehid Wezîrê Berevaniyê û Emîr Xan Mutteqî Wezîrê Derve. Hêjayê gotinê ye ku hemû berbijêrên hatine ragihandin endamê Talîbanê bûn lê di nav wan berbijêran de tujin tune bûn. Hinek ji wan li ser lîsta UNA tîrore ne. Hevdem diger ragihandina hikûmeta nû li pêşiya balîstxaneya Pakistanê li Kabolê hejmareke Efxanî derketin, xwepêşandanekê li dijî Pakistanê û ew welat tometa barkirin bi dest têwerdana bi kar û barî Efxanistanê de û handan piştevanî kirina Talîbanê bo desteserkirina Wilê. Hêzên Talîbanê jî gule avêtin mebesta nehiştina xwepêşandanê. Dohê Meksîko li bajarokê Acapulco li ser perava Pêsêfîk erdehejek tund çêbû. Li encamê kesekî canê xwe ji dest da û ziyanên mezin gihiştin avahiyan. Dîmenên îro hatine belavkirin tê de xuya dike ku çawa avahî hatin rûxandin. û wêneyên otomobîlan di bin dar û keviran de xuya dikin. Ajansa Rodrigo Castianos belav kir ku hêza vê erde hejê gihişt heft pêleyan li ser pîvera Richter. Tê zanîn ku xelkê bajarokê Mexico City bo sê sed û heftê û pênc kîlometr ji navenda erdehejê dûr in hez bi vê erdehejê kirin. Bo vê mebestê jî hoşdariya Emerîkî hate ragihandin ji tsunamî û bilindbûna pêlên deriya. Lê piştî erdehejê, Rewş bi hêmenî derbas bû. Li Spanya çalakiya beza bi gar e hotel darxistin. Ji dema qedexeyên covid nûwezdehan de yekem cara festîval li Vêlesîke dî La Sagra, Dîso dest pê dike. Jesus Higos a Logas, şora dorê bojêr got, Xelkê bîra dîtina ji nû ve gayan li kolanan kiribû. Ev jî nîşana vegera jiyana normal e. Ji ber ku ev bajorê yekem e, piştî rêkarên kêmkirina Covid nuwazdehan di adara du hezar û bîst an de li Spanyayê pêşwaziya bezê saz dike, şoredar Jesus Higos a Logas pêşbênî kir ku bi qasî neh sed kes ji meroqdarên şerê bi gayan re werin vê derê. Logas herwiha got. Xelk bi coşeke bilind û dilsoziyeke mezin di çalakiya Vîlasîka ya Îsal de bi beza klasîk bi gayan re şa dibin. Ev çalakî roja Yekşemê pêncî Êlûnê dest pê kir û tê plankirin ku heya duwazdehê Êlûnê berdewam bibe. Li serê sibê saet nehan dest pê dike Dema ku ga ku li kolona Kalê Anta têne berdon û ber bi qada herêmî ku cihê pêşbaziyê ye diçe, di vê qadê de cihê du hezar û sed beşdaran heye.